namuntlha hi vulavula na mama bela lubisi mama bela lubisi van'wani va lava hi khutazaka hi ku hi nyika nhlohletelo hi ku vulavula ka vona a va vulavuli ntsena hi xin'wana na xin'wana kambe va vulavula hi leswi vona va nga hlangani na swona leswi vulaka swilo swi na ntokoto swi tlhela swi yi khumba va tsale tibuku to ringana makumembirhinharhu naswona va tlhele va va muleteri eswikolweni sweswiwa hi laha hi titshegaka kona hi ku tiyisisa leswaku va kona tindhawini kusuhani ka hina na ku tiyisisa leswaku hi kota ku twa no dyondza eka vona ku nga ri ku lahlela thawula kambe ku tiva leswaku hawa xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona mama avuxeni no mamukela ka munghana lonene f m ahe muhaxi na ku amukela vayingiseri hinkwavo va munghana lonene f m mi pfukile a hi pfukile hi vatomi njhani n'wina hi pfukile ma tiva na mm. hi khensa nkarhi lowu mi nga hi nyika wowo ma tiva mi saseke njhani
hayi na mina na khensa ku va ni ri na muhaxi wa psembye ina n'wina hmm. mama ku na swo tala leswi kumbexani hi nga swi vulaka hi n'wina loko hi languta profile ya n'wina yi na mapheji yo hlaya kambe ku na leswi kumbexani swi nga endla leswaku mi hetelela mi va un'wanyana wa lava khutazaka vanhu hi ku vulavulaka n'wina ni vula motivational speaker hikokwalaho ka yini mi fika ka xiboho xa ku hlawula sweswo
um mina loko ni velekiwa ni ri kotsa ra manana emilina n'wamavuza na tatana josaya eh, xirindza yeah.
so eka vana lava va ntsevu a ni rhandziwa swinene tanihi ri kotsa ina so loko ni va ni ri exikolweni u kuma ku ri vanghani lava ni tlangaka na vona ntsako lowu mina ni nga na wona a va na wona mm. se ni sungula ku rhiya ndleve ni lava ku tiva ku ri Kahlekahle swiphiqo swa vona i yini? Ni twa ni nga twisisi loko n'wana un'wana a ni byela ku ri vatswari va yena va n'wi ba mm. a ni byela ku ri vakokwani wa yena va n'wi khoma vusopfa a ni va ni ri ku tivutiseni swivutiso swo tala se loko ni ta va ni hetile ntangha khume ni dyondzela vuthicara ni ye ni ya tirha eTVET College swiphiqo swi tlhela swi sungula mm. vana lava a va dyondza kahle va tsandzeka ku heta va tsandzeka ku ya emahlweni hikwalaho ka swiphiqo um hi xinghezi hi ta ku i domestic violence hi xitsonga hi ku hi madzolonga emindyangwini mm. na gender based violence mm. se swi ni endle ni lava ku tivisisa ku ha yini um eh, xitshunxo ku nga va yini se vo tala a ni va pfuna and a va kota ku tshunxeka va phofula se ni swi vona ku ri a-e swantswa ni nga ha tipimeli um eh, atlilasini kambe a ni ndlandlamuxe hikuva ni tivisa tiko hinkwaro ku i yini madzolonga emindyangwini xitshunxo i yini i yini gender based violence hi ku hi yona yi sivelaka tipakani ta vanhu ku va humelela vuton'wini laha afrika-dzonga va swi vita xingungumani gender based violence futhi swi sungule ku vutiwa xingungumani loko se ku nghene covid-19 va ku hina xingungumani se na gender based violence yi va xingungumani xin'wana lexi a xi ri kona hikokwalaho ka leswi kumbexana a swi humelela etikweni ra hina ngopfungopfu hi nkarhi luwa wa covid mm. la muxanisi na muxanisiwa a va pfaleriwini ku ri va tshama swin'we masiku yo tala a karhi a biwa a faneke a miyela loko mi languta swi tele leswi a mi ta hi khutaza hi swona swi tele leswi humelelaka vuton'wini kambe mi teke xiboho xa ku langutana xinghunghumana lexi hikokwalaho ka lava mi nga hlangana na vona va mi byela hi swona nkoka wa ku va tanihi muganga tanihi vahaxi tanihi vakhutazi hi endla tano hi wihi i swa nkoka ngopfungopfu xilo lexi xi endlaku gender based violence na domestic violence vitaniwa xinghunghumana i ndhavuko hmm. swa yila eka tinxaka hinkwato ku va n'wanuna a rila hmm. swa yila eka wansati ku va a humelerisa leswi swi n'wi xanisaka aka ka yena so ndhavuko wu khiyele vanhu ekhotsweni wu va endla va tsandzeka ku vulavula kambe a swi endlangi leswaku swi helela kwalano swi vavise mianakanyo eh vanhu va vaviseka va va na ntshikilelo wa mianakanyo ku nga stress na depression van'wanyana va lahlekeriwa na hi miehleketo va hlangana nhloko se swa lava ku ri Ku nga xi nga tekiwi tanihi xinghunghumani, kambe a xi langutiwe ku i nchumu lowu wu hetelaka vanhu ntshembo mm. na loko va ri na tipakani va swi tiva ku a ni fanele ni tshama ndhawini ya so ni dirayivha movha ya so ni dyondzeke so ni ri n'wamabindzu loko va tsundzuka ku xaniseka ka vona va twa va nga ha swi tsakeli mm. Mm.
tibuku ta n'wina eka loyi kumbexana nga ti tiveki ti vulavula hi wona madzolonga emindyangwini na leswi khumbeka kumbexani madzolonga etikweni ra hina ra afrika-dzonga i nhlokomhaka leyi swi bohaka hi vulavula hi yona kun'wana na kun'wana um loko mo ringeta ku ni hlamusela ku eka tibuku leti ni hetelela ni dyondza yini kumbe ni hetelela ni tiva yini ku nga ri ntsena hi ku swa vava ku ni tshama ni hlangana na xitori va ku misikulu wa biwa gime mm.
hi leswi humelelaka eh, eh.
swi va swi helela kwalano mm. leswi kumbexani tibuku ta n'wina ti langutaka swona hi swi um tibuku ta mina leti ta makume mbirhimbirhi um mm. ni ringeta ku va ni hlamusela vanhu ku byongo byi vumbiwe ku byi tsundzuka swilo hinkwaswo ene byongo bya hlawula ku byi lava ku ku tsundzuxa swilo swa endleka byi ku tsundzuxa swin'wani loko swi tsundzuka onge u nga ha wu tlhelela ka ndhawu liya hi ku wa phyuphya swa endleka byongo byi ku teka byi ku tsundzuxa swin'wani swi ku vavisa wu va na mabibi ya mbilu naswona a hi nge byi siveli byongo hi leswi byi nga endlisiwa xiswona wa swi anakanya loko namuntlha a ni ku nyika 100 rand u yi tiva ku i mali mundzuku byongo byi nga ha tsundzuki wo vona phephe u yi handzulela hmm. so byongo byi tshike byi tirha leswi byi tirhaka swona kambe wena u fanele u swi tiva ku ri loko se byi ku tsundzuxa leswiya swo biha a wu lahli ntshembo ni nga ku hi xikombiso loko ku ve n'wana u kule a pfinyiwa hmm. a pfumala swakudya Sweswi a nga dyondzekanga hikwalaho ka lava va n'wi tshimbiseke ku ya xikolweni. Un'wanyana u hlongoriwe ntirhweni hikwalaho ka ku xanisiwa hi rimbewu, gender based violence. Mm. Un'wanyana a nga ha ri na xirho hikwalaho ka ku murhandziwa wa yena u n'wi tseme xona. So na sweswi loko a ku a tshamile byongo Byi tlhelela ndzhaku byi n'wi tsundzuxa swilo leswiya. I ncini lexi a endlaku hi xona? Xana u dzika eka mhaka liya yi n'wi twisa ku vava? Kumbe wa languta ku xiyimo lexi xi ni pfune ku namuntlha ni nga ha tlheleli ka xona ni humelela ke? So tibuku leti ti kombisa tindlela ta abuse ku sweswi a wu na na nchumu n'wambuyangwana mm. kambe a wu ri n'wan'wan'wankume hikwalaho ka financial abuse mm. yi tive hi leyi financial abuse munhu loko a ta ka wena a ta ta lomba mali a nga vuyisi i abuse yi tive mm. loko u ri na n'wana a lava ku xava swilo leswi nga henhla ka budget ya wena loko u ala u ku ni nge swi koti a rila ku sindzisa i abuse financial abuse mm. sexual abuse ku va munhu u karhi u tifambela a ku sandza hi leswi u nga xiswona i abuse ku va munhu a ku gwara a ku sandza va endla mafenya hi wena i abuse swi hetelela swesweleswo swi vavisa mianakanyo se ti hlamusela physical abuse psychological abuse emotional abuse sexual abuse eh, religious abuse yeah. laha munhu a nga tata ku byela ku ri me ni vone xivono no fanela ni teka wehe a ku na ku hlawula hmm. se ho dlidlimbetiwa kwalaha ah, wona mene ni kombiwi u ngo vona u ri wexe u ngo vona u ri wexe kasi ma ni kombi na ndhavuko lowa va nge u ku thwala hmm. nhwanyani oh, bvu nghenisa hmm. ndlwini va fanele vanhu va swi tiva ku swe sweleswo a hi xintu i abuse yeah. eh, and then loko ti heta xo sungula ti kombisa abuse xa vumbirhi yi kombisa ndlela ku u ya kwihi a ku hlamusela ku ri u nga ya ka gender base violence command center mm. o 800 428 428 i mahala mm. ene nomboro leyi hambi u nga ri na sim card ka foni ya wena ya nghena mm. ene loko u fona va ku twa xa vunharhu yi kombisa laha u nga horisaka kona mbilu counseling mm. u nga ya ka vativi va mianakanyo ti-psychologist or vakondleteri va mindyangu ti-social workers then yo hetelela yi na swintshunxo ku ri u hola njhani loko u ve u xanisekile evuton'wini mm. mi vulavule hi vavasati na vavanuna leswi ni swi rhandzaka mi khumba timhaka ta ku vavanuna va rile ni swi nga endleka va hetelela va xanisa hikokwalaho ka ku va va tsandzeka ku humesela vutitwi bya vo ahandle ku na lava kumbexani va kotaka ku cinca leswi vulaka ku hi faneke hi lava na swona na swona ku va na vavasati lava kumbexani hi ngo xanisiwa ivi hi miyela na swona nkoka wa ku languta swiyimo hi swimbirhi hi wihi um i ku hinkwerhu hi vanhu hinkwerhu hi na mintlhaveko mm. ku va va ha ku twa ku tsakisa ha ku twa so vavanuna va ku tala hi vona lava va xanisekeke swinene mm. hi gender based violence ivi va yi humelerisa eka lava va nga swibye leswi nga tiyangiki va xisati mm. va hetelela va nghena amajele so vavanuna vatswari va fanele loko munhu a ri wansati a nga tiyiseli domestic violence gender based violence hi ku u dyondzisa swinhwanyantana leswi ku loko u kula wanuna u na mfanelo ya ku ku xanisa mm. swifayentana leswi ku ri u na mfanelo ya ku xanisa vaxisati Se hikuva u ri mutswari u nga ha tumbuluxa van'wani vaxanisi. Mm. Se vavanuna na vavasati swa lava ku va dyondza na yena n'wansati loyi a nga kurisiwa hi tatana loyi a n'wi xanisa mm. a nga fanelanga a rihisela eka wanuna luya kambe u fanele a kuma counseling before a ya ya nghena evukatini mm. ku na vayingiseri lava kumbexani va nga yingisela sweswi mm. lava va twaka onge mi vulavula hi vutomi bya vona mm. kumbe va twa onge mo tiva leswi humelelaka evuton'wini bya vona mi nga ku yini eka vona u nga titwi nandzu muyingiseri um vo tala hikwalaho ka vaxanisi va ti vona swihoxo ni tlhela ni phikelela eka ndhavuko Swa pfumeleriwa ku ri e, malume a nga khoma vele ra ntukulu tana ni ku khoma vele mm. so na loko a va a pfinyiwile u twa ingaku a ku ri mfanelo yeah. so u nga titwi nandzu ku na mina ni ni kume sexual abuse ni lo tiheleketa e-e a wu nga swi tivi So ku na van'wanyana va tiyiserile hikwalaho ka yini Xitsonga xi ri vukati va kandza hi mbilu. Yeah. A hleketa ku ri wa endla swona. Then ku na van'wanyana va xinuna va nga ba va nga xanisa a va tiva sweswo ku Yeah. wanuna hi wanuna hikuva u yimela timhaka ta wena. so swin'wana na swin'wana leswi u swi endleke a hi nkarhi wa ku va u tivona nandzu swona swi tsale ehansi ivi u kombisa ku ri sweswi ni ta cincisa ku yini ivi u tlhela u swi hanya hi xikombiso u nga tsala hansi ku mina ni pfinyiwile leswi ni titwisaka swona ni twa ingaku ni nga rila dyambu hinkwaro ni nga hlambi ni nga endli migingiriko ya siku na siku leswi ni nga ta swi endla ni lava ku va ni nga ha rili ni va na ntsako ni va ndhawini ya so ni mbala leswi ni dya leswi ivi u sungula u swi hanya u nga ha tleli ku za ku ba madina u buta nampundzu u ti rhandza u hlamba u kuma counseling u ta swi kota ku huma ka xiyimo xexo mm. mama bela yi khense swinene swi lava misikulu va tlhela va mi rhamba siku rin'wana se mi ta khutaza ntsena eh. ya khense swinene nkarhi lowu mi nga hi nyika wona wa n'wina eka siku ra namuntlha vayingiseri i mama bela lavawa lava bula na hina eka siku ra namuntlha lexi ni nga xi dyondza eka mbulavulo wa namuntlha i ku loko ku ri ku ri ku na loyi a nga tshama ku ba u huma ngati u nga yi cheli hina van'wana hi mhaka ku wo twe ku vava mi hlayiseka mi hlayisana mi rhandza mi rhandziwa inkomu